namuntlha na mavhevheza laniwani hi ta va hi karhi hi pronounce i ti-shout out ta hina vanhu lava nga va comment-aka la ka hi mostly hi ta va hi karhi hi announce i top five ne
lava va va va vonaka ngo swa hina va layikaku hayi ku na n'wana vona ma vona mara ko ku ri mi ta kuma ku kun'wana a hi mi voni ngopfu ku fana na vona vona va le henhla le moyeni se na n'wina swa ni tsakisa masokisi va khoma madyambu ku va ku yo ka le ximalana loko se loko a vo a vo loko se hi ni timali ta hina se hi kula hi a hi ta wunise timali mara sweswi ma ma swi vona mu se Ku phandiwa. hi to cancer ntsena va ri rito ra cancer baby hi ro ra nkoka Vito rin'wana ri nga matimba. Khensile khensa yi tlhe yi vuyelela guys ya hi khensa support ya n'wina na n'wina guys na n'wina mi hi mi hi landzelelaka ni
so ya namuntlha hi ta va hi karhi hi hlaya top five yeleyo if u lava ku yi vona tshama na hina mi nga koti ni nga like subscribe share and comment nawe wo yima kwalo ta kuma ku nawe kumbe u le ka top five u nga swi tivi. u kuma van'wani va tele kwala u kuma van'wani va tele kwala um before u nghene ka top five kahle kahle um

so ya guys a ndza ha hlamusela ku khensa hinkwenu guys va nkoka la ka hina so namuntlha hi ta va hi karhi hi hlaya top five hi ndlela yeleyo yebo guys tshama na hina u ta kuma ku ku ve na timirakel kwale wena ka ka ya hina

okay guys hi karhi hi sungula number five ya hina ku nga cindy maluka khensa ngopfu cindy hi khensa ngopfu number five ya hina u kona kwala ende hi kombela ku guys ha mi xototela mi nga tshiki mi nga fambi mi nga tsutsumi tshama na hina kwala wo mbirhi wo mune saturday five o'clock ya so number five ya hina hina cindy maluka so loko eka number four ya hina number four ya hina guys yi ve tie ku na two yi na two la ka number four hinkwavo lava i number two wun'we ku ta va ku ri red one lowun'wani ku va ku ri ntshunxeko chavalala
so ya yeah, guys number four hi comment hi ku na redwell na ntshunxeko chavalala hi vona tinumber four ta hina are you ready for number three Number three hi na Tlakuso Maswanganyi. Vanhu va tlanga hi tshama mi endlela video. Ya hi tshama mi endlela video Maswanganyi. Ke mi ri kwi? Ku na video leyi a nga yi a nga yi request. I think Eh, leyo ya khisanana.
khisanana. Ey, u rhandza ngopfu.
ya khisanana no hense. Tlakuso hi tshama mi endlela video so. Eh, tlhaku ya futhi a yi vona a tlhaku khinsini a hi ri na yena ka life ya video liya ni kha hi bukela na yena so Berea. Yeah, so number three ya hina ku ta va ku ri entlakuso and then eh, ku na vanhu va ku fana na misa n'wana va ri i john na ye ku na video yin'wana a nga yi request a ya a ku kombela ku lo khisana na hi faka e mint and then un'wana un'wana a fake mint hi khisanana so a yi ignore comment ya yena ya ri busy na yona ku na munhu un'wana ye ku fana na lweyi wa ha comment-a last ku nga Redwell ya lwa nga Rodwell. khome number four sweswinyana na yi kombele video ka ha kombela mi kha mi endla challenge mi cina hi ku a yi tiku ya cina xibelani kumbe ya cina yini na kumbe ya cina leswiya swa bebi leswi a swi kotaka ngopfu leswiya swa swa manguva lawawani a swi

pretty charlotte yebo hi ndlela leyo mi lava ku vona number one guys eh, tshamani laniwani ha vuya sweswinyana swi la hi jiki makete nge suki hi hlayi number one jinjinji kwala ni kwala number one we are ready for number one guys not now not now babe va famba makete so guys eh tshama na hina loko mi lava ku vona number one laniwani a wu ri hi jikanyana la ximaketanini ha vuya sweswinyana u nga tikumela xikipa xa wena xa va tiyingambani kwala na tikepisi ta kumeka lawani guys mi ngo yi tlhavela riqingho ka 060 809 2125 swikipa swa va tiyingambani golf t-shirt wa yi kuma na swikipa swa ma round neck dango Alright guys, ya se hi vuyile hi vuyile for wana wa number one. yayizala maketani aniyodani yodya shembe buxave leswi swa serasi swa ku nandzika swa
N'wi xavela ice cream guys, a a nga si tshama taste ice- ice cream, a a wu sungule ku taste ice cream namuntlha so yeah that's why swilo swin'wana swa ku tsokotsa tsokotsa. So ni n'wi fake swilweni munhu wa mina.

so laniwani kahlekahle guys a hi ya hi ku munhu loyi a nga khomenta ngopfu ni Ah. ti-likes ngopfu so u kuma swa ku a hi yena a tshama a ri busy so i bi yena khome number one and i big difference yin'wana leyikulu ngopfu ene xi- na xipesi xin'wana xa number one number two and then number two eh, charlotte na yo i i i busy shem i busy shem na ya mi cancer because na le xipesi xa ko to number three na xo xikulu Yeah, a and xikulu then leswiya mara xikulu na lavan'wani xona. lavawani va le kusuhani na kusuhani so loko ri number four five three u nga ha ta u jampa u wela halaya u ha ta u fika hala ka vu number mani mani mani mani so guys na n'wina mi nga wari nghenani ka competition leyiwani loko hi vona ku ku busy busy nyana hi ta hamba hi endla ti-shout out okay number mani number mani kumbe mundzuku mi nga kuma hi endla xa touch ya ya ya ten kwa ya vanhu va ten a ya kumbe top ten top ten ya hina Ah, mara guys khensa swinene khensa ngopfu so ya kenza guys xi xa nkoka kahle kahle kumbe eh, eh, eh, eh, va ri yini, eh, purpose ya ku hi endle video leyiwani i ku khensa eh, support ya n'wina leswi mi swi endlaka swa tikomba ku mirhi a hi yeni mahlweni hi nga give upeni so hi yona mhaka hi tile ku khensa sweswinyana laniwani va koho va comment-aka va ku tala ha vona vo happiness ha va vona vo Lulu, vobongani vo vungani vo praise vo praise va ri mani u- u hlurile happiness happiness forgive ya hina n'wina ha mi vona kwala na va i vanhu vo hlulani hlulani clinton yeah, guys vanhu va ku tala ngopfu kwala vakonyana va comment-aka so mara sweswinyana hi lava e top five so Top hi ri five. ka n'wina hinkwenu ha khensa shout out Mm, Shout out, guys, guys.
khensa swinene. Khensa hi tlhe hi vuyelela guys mi vitana na tichamu ta n'wi tata hi ku tlhela kwala mi kuye va te hi nga hambani hala va ri va busy ende va mi kombela ku mi veka tihlo mi hi mbukela kwala So yeah, guys, uh, a hi tele sweswi namuntlha since it's Saturday mi nga rivaleni every Saturday hi tshama hi posta at five n'wana n'wana five ni madyambu eh ku na siku leri hi nga phazamanyana eh, tirha swi maki njhani a ni tivi ku a swi endlise ku yini va zama hi posta hi nkarhi wa wrong mara otherwise hi posta every tuesday every thursday and every saturday ku nga namuntlha and hi posta ti-video leti posta hi five hinkwato semba van'wana se va toloveleli va ri haya swi tiva ya swi tiva ha swi tiva ka va tenga hambani hi le ku swi tiveni and then ku va na ti-short videos ti-short videos hi ti posta anytime so yeah, yeah, yeah, yeah. ngo tshama mi photose lexi xa bele lexi xo kombisa ku va ri va postini hallo and then mi ya mi ya va bukela lexo video ta vona mari leta ta matimba leti wumbirhi wu mune saturday so yeah guys ku na hi la cancer futhi la ka ti-subscribers ta e ti ti ti suke xinkarhananyana ti tlakukanyana sweswi le ka five and five hundred 90 something ya 96 kwala so ya ya ya phusha hi le ku phusheni guys hi nga ku ngo fika thousand vhela wa goal a hi wixa nga ku ngo fika thousand eh, in two months eyi hambi leswi two months yi tele ya in two tele months mara from- loko ho from tlakusa now. masokisi From now, guys. mi vitanana guys hi nga hatla hi fikini ku hatlisa so ya mi loko mi subscribe-ile obvious mi subscribe two mara mi nga hi pfuna ku hi ku komba van'wani va hi va va hi subscribe-ela hi ndlela yeleyo na hina hi ta pfuxa channel ya hina ku eyi a vona cause loko se ni cheke tivhidiyo leti nga tenela ti tele kuma hundred and something ya tivhidiyo leti nga koho leti mi nga koti ku ti vona mi vukhela mi nga borheki swa ku tala ma twisisa ende for nkarhi wa ku leyo Yes, vale, yes, vale. so hi ndlela leyi na mabebeza